I ddechrau mater sydd ar wefusau pawb, sef etholiadau Senedd Ewrop. Yn unol â'r tueddiad yn gwledydd eraill, bu pleidie Ewrosceptig adain dde yn llwyddiannus iawn yn Gwlad Pwyl. Amddiffynnodd blatfform dinesig sydd mewn grym ar hyn o bryd i safle goruchaf o ran canran y bleidlais, ond daeth dim ond o drwch heblaw yn o flaen yr wrthblaid bennaf ar y dde, sef cyfraith a chyfiawnder. Cipiodd y ddwy blaid yr un nifer o seddi sef 19 fesul 1. Yn fwy trawiadol, enillwyd pedwar sedd ymhellach gan fudiad radical iawn Adain Dên Newydd. Mae Janusz Korwin-Mikke, arweinwyr y Blaid Newydd, yn gymeriad lliwgar, gydag enw drwg am farnau dadleuol niferus. dim ond yn ddiweddar, datganod ar yr awr nad yw menywod yr un mor ddeallus â dynion ac na ddylent bleidleisio, cyn awgrymu fod merched yn mwynhau trais rhywiol. Mae'n ymddangos nad yw barn y personol Mister Corwin Mikke wedi digalonni i arsylwyr, fodd bynnag. Cafwyd gefnogaeth sylweddol yn enwedig gan bobl ifanc sydd wedi pleidleisio yn eu niferoedd dros bleidiau Ewrosceptig eleni. Mae Platfform Dinesig yn ceisio codi calonnau gan esgeuluso'r perfformiad da'r radicaliaid fel pleidlais brotest. Yn wir, er gwaethaf cynlluniau ariannu sylweddol a marchnad gwaith agored, mae'n ymddangos bod Cymdeithas Pwyleg wedi cael ei siomi yn barhaol gan oblygiadau o fod yn rhan o gymuned Ewropeaidd. Ond beth sy'n fwy sylweddol, fis, ym marn yr etholwyr, yw diffyg o arweiniad gwleidyddol cryf cartre. Dywedodd y genedl na at seiniol i wleidyddiaeth Lloegr dydd Sul y bydd Senedd Ewrop yn sicr o dioddef o ganlyniad. Bu farw Wojciech Jaruzelski ar pumed ar ugain o Fai. Fe fu'n swyddog milwrol ac yn arweinwyr o blaid comiwnyddol yng Ngwlad Pwyl ar ôl yr Ail Rhyfel Byd. Traed y fod mewn grym, daeth yn ddrwg enwog am gachwyn polisïau gwrth-Iddeweg yn y fyddin, ac ymddofi weidlyd gwrthdystiadau yn erbyn y llywodraeth. Chwaraeodd rôl allweddol mewn cyflwyno rheolaeth filwrol digyfansoddiadol yn 1981 mewn ymateb i aflonydwch camddeithasol cynyddol. Rhy gweithafwyro canolog fel swyddog comiwnyddol, bu hefyd un o benseiri trafodaethau'r bwrdd crwn yn 1989, lle cytunwyd byddai'r Blaid Gomiwnyddol yn ildio pŵer yn raddol ac yn caniatáu etholiad democrataidd. Fel rhan o gadwndeb hwnnw, daeth Jaruzelski yn arlywydd cyntaf o Weriniaeth Gwlad Pwyl ers yr Ail Rhyfel Byd. Er gwaethaf ei iechyd bregus, daeth gerbron llys ambell waith yn astod y blynyddoedd diwetha'. Wynebwyd cyhuddiadau o gyfrifoldeb dros lofruddiaeth, ymddygiad digyfansydiadol ac aelodaeth mewn mudiad anghyfreithlon. Hyd yn oed heddiw, mae Jaruzelski yn rhannu barn gyhoeddus. Bradwr i Genedl-UF ar gaf y rhai. Mae eraill yn ei ystyried fel gwladweinydd arbennig ac yn pwysleisio'i gyfraniad at gyrraedd cytundeb y bwrdd crwn a bywyd gwleidyddol yng Ngwlad Pwyl Democrataidd. Un peth yw'n sicr, Nid oes gobaith, bydd dadleuon dros ei fywyd yn dod i ben gyda'u farwolaeth. Mae helynt parhaol yn y Wcrain yn bwnc hollbresennol yng nghyfryngau pwyleg o hyd. Mae'r wasg yn rhannu salwch rhwng canlyniadau etholiad Arlywydd y brwydro parhaol yn y dwyrain. Yn ol canlyniad wedi cyhoeddi ddydd Sul, Petro Poroshenko yw arlywydd newydd ei wlad. Roedd dros 60,000 o heddweision yn gofalu dros drefniadau etholiadol ar y diwrnod, ond hyd yn oed gyda chamaeth o swyddogion, cafwyd achosion lle ataliwyd pobl rhag pleidleisio gan filisia o blaid Rwsia. Enillodd Poroshenko gyda mwyafrif trawiadol o bron 56 y cant, 43 pwynt o flaen ei wrthwynebwr nesaf sef Yulia Tymoshenko. Nid berson cyffredin yw'r Arlywydd newydd. Oligarch yw ef, perchen i gwmni rhyngwladol cynhyrchu siocled a chafoeth o dros 1.6 biliwn dolar. Mae dosbarth gwleidyddol yn Wcráin yn llawn o oligarchiaid sydd wedi creu cafoes ar yr adeg cwmp yr Undeb Sofietaidd. Fodd bynnag, tanlinellir gan sylwebwyr gwleidyddol bod Poroshenko yn wahanol i'w gymharu â chyfoesogion eraill, mae'n fwy agored am ei fusnes ac yn fwy rhedfryddol yn ei agwedd tuag at Gorllewin Ewrop. Bydd y allu gwleidyddol yn cael ei roi ar brawf yn digon buan, mae'n ymddangos. Mae Poroshenko i fod i gyfarfod â Barack Obama wythnos nesaf. Y disgwylir bydd mater o gymorth milwrol yn cael ei chodi. Wrth i'r etholiad gael ei chyflawni'n llwyddiannus, ceir teimlad cyffredinol yn y wasg bod Ukraine wedi llwyddo i gadw Rwsia draw. Ymhellach, nid oes cymaint o ofn rhagor bydd uchelgeisiau tiriogaethol Rwsia yn ymestyn i gynnwys gwledydd Baltig eraill. Mae cwestiwn yn nwy yn parhau fel pradur sylweddol, fodd bynnag. Y cyn eironig, mae'n ymddangos bod cefnogaeth cadarn Ewrop braidd yn galonogol i'r llywodraeth bwyleg.